Li wir gelê me tê kuştin. Li vir hûn ê hev dibikujin. Bes e, hûn zî li hev werin êdî. Keça min delaliya ber dilê min ser rûyê kurê te terka welatê xwe kir, çû welatê xerîbiyê û hindik mabû xwe bikuşta. Lê şikir ji xwedayê min ê mezin re tişt pê nehat. Lê heger tiştekî pê bihata. Bi şera Derdê kezebê zehmet e, dizanim. Ez jî gelek ber bi hêlî neketim. Lê di vî karî de tu sûcekê me tune. Binêre xalet. Ji îro pê de tiştekî bi zaro wan bibe, hema hêztirekî ji çavê wan bibare, ez ê vê dinyayê li te û li zarwê te bihermînim. Li vir sozekî bidin me. Li nav derra de hûnê dawetekî çêkin. Hûn dostê ev dinyay û axretê ne. Tiştekî wiha nabe. Na rabin ev di hemêz kin. Dadê.

Baş e babo. Wê kî ji wan bizewicin? Baran û Hêlî an ji Serhad û Berfîn. Xalid Beg, Em ê kê bizewicînin? Baran û hêrîn an Berfîn û Serhat? Xwe dê zane keçan. Ez jî nizanim. Me sûndekî xwariye. Ji bo serê me nekeve ber me, divê em dawetekî çêkin. Ya sitar, ya sitar. Em hîn nizanibê em ê kê bizewicînin. Ka em ê çawa dawetê çêkin? Hema tu bêje. Wellahî ez jî nizanim ez ê çi bêjim Hermet. Melba mezina sondekî xwar. Sonda mêraniyê. Eger em vê dawetê çênekin ne mêraniya me dimîne ne siyaneta me dimîne. û ne jî heysiyeta me dibîne. Hêka bêje, wê berê kî bizewicin? Helbet wê kekê min e Baran û xwişkê li bizewicin. Zen nakim. Ez dibêjim berê kekê Serxed û xwişka Berfîn bizewicin. Ev çend sal e li benda hev in. Rema Nezdan, Karê evînê ne bi dorê ye, ne bi zoreyê jî. Ew pazdeh sal e, ew ji hev ve hez dikin. Ji ber wê berî wî ye, ew bizewicin. Ji bîr neke, xwişka Elîn xwest xwe bikuje. Ji ber wî pêşî wê ye, ew bizewicin. Ez dibêjim Serhad û Berfîn. Baran û Elîn. Serhad û Berfîn. Yaw kuro hema careke bi gotina hevalê xwe bike yaw. Ez dibim Baran û Elin. Yaw tu dixwazî em têkevin şertê? Li ser çawan, li ser çi? Li ser çi, li ser çi? Heh, kî qezenî bişka wê ê din hefteyeke jê re xizmet bike. Baş e. Erî dibe, lûtiyê min ji min re xizmet bikî.

Te digot haş te re. Ê nizan be wê bêje qey ez neevîna te bûm. Ez hevalê tê leşkeriyê bûm. Em çi zanîbû peyvê xweş bikim, li hev bînim. Mesûcê min e. Mala min e. Niha Malikê li gotina xera dike. Te got çi? Min tiştek negot. Te bela sebeb wan top kiriye, naxwazim. Ne ji bo te, ji bo min e. E baş e. Ji bo van tişte bê ji te gazî min kir. Ey ez diçim. Berfî, sosina dilê min. Tu çima ji Semolê vegeriya Serhat? Nizan, tenê vegeriya. E baş e dîsa here. Ji xwe van dirna ne li gorî te ye. Tu nikarî li vir bisekine. Erê, ez çûm Stenbolê. Min digot qey ez bi tena serê xwe çûme. Lê min lê nerî, tu jî kêleka min î. Min li ku dinerî tu jî li wir bûyî. Tu dikeniyayî. Min kir û nekir cihekî ku tu ne lê min nedît. Min jî serê xwe xist ber xwe û ez vegeriyam. Min fam kir li ser min kujî tu dilê min de yî berfî. Tu dîsa ketî nav xewin û xeyalan. Ez di vir bûm. Lê tu dixwazî dîsa here. Ji xwe tu bûyî alimê çûyînê. Êdî deverkê de naçim. Ez her li vir im, li ber dilê te me. Baş e me eleqedar nake. Çawa te eleqedar nake? Evîndar rêya malê şaş dike lê ez rêya dilê te şaş nakim. Ji bo bejn û bala te ez ê li vir bim. Ez carek din jî naçim ber. Evîn kilasek ji agir e. Carna bihar pê re tê. Lê dû re, dû re tim zivistan e û tim sar e. Cina û pê ve ez ê ji wî kirasê jî agir xwe kim. Ez ji bo te ji ben me êdî her tim bihar e. Bawer bike. Min kengî dilê xwe xweş kir, ji wen dabû û çû. Ka zê çawa zanibim tu carekî din ê naçê? Ez bi derekê de naçim êdî. Ez ê her li vir bim, li ber çavê te, li ber dilê te yê xemgîn bim. Serhat. Ya baş tu êdî min ji bîr bike. Ez gelek westiyam. Dilê min gelek êşiya. Êdî bila ne dilê te ne jî dilê min bêje. Dikarim min ji bîr bikim. Bila ew ji derdê min e. Destpirakê min ê ja. Xwezî tu niha li cem min bûyayî. Ez nizanim ez ê ji ku dest pê bikim. Hêlîn li Almanya xwestiye xwe bikuje. Min jî wê demê xwest her tiştî li dû xwe bihêlim û herim cem bikim. Min got bila belgiya min kevir be, layîfa min asîman be. Min got ez evîndarê wê me. Lê ew evîndara baran e. Di dilekî de cihê du evîna tune dizanî. Pir evîndara wî ye. Ew qas evîndara wî ye ku xwestiye xwe bikuje. Tu carî heviya wan wenda nebûye. Min got qe ez evîndar im. Lê rastî ne ev bû. Evîna Serhat û Berfîn evîna rastî ye. Pazdeh salan bi demêra şer kirine. Li ser ninga mane. Tu carî heviya wan wenda nebûye. Bi carekî de ez hatime ser işê xwe. Min xwe wenda kiriye. Min jî gotiye qey ez evîndar im. Min xwest hêrîn ji min hez bike. Min xwest apê bîşar min mîna kurê xwe bibîne. Min xwest bi kêmasiya min bihêse. Lê dawiya dawî min çi kir? Kî hebû ma ew xemgîn kir. Ji destpirakê xwe bawer bike. Çavên min vebû. Dilê min vebû. Min xeletiyê xwe fem kir. Ez ji nav vê tariyê bi çavên vekirî derketim. Niha heyetekî nû Dilê xwe ji min re fikiriye. Wê ji nav pê ve mîrzeyekî nû derkeve, hemberî xizm û dostê xwe. Ez destfirakê xwe hemêz dikim, silavên ji dil û germ. Mîrza. Te bêriya van deran kiriye ne? Ez bêriya van dere bikim wê çi bibe.

Baran min ji te re hezar carî got. Car din jî dibêjim. Derdê min ne zewac e. Ez ji te hez dikim û dixwazim tu jî ji min hez bikî. Ez tiştek te naxwazim. Bêhna xwe fireh bike Elîn. Ew jinik wê çi bibe?

Karê wê hebû kurê min. Wê ji vir çikolata bîne kurê min re. Na, ez tiştekî naxwim. Ez tenê bavê xwe dikarim. Kurê min bavê te ê were Stenbolê te bibîne. Na, bavê min Stenbolê te nebû, em hatin vir çêbû. Tamam, em li vir bimînin. Lê bavê te ne li vir e. Hemnake, kalku pitkam vir. Pitkam ji Mirat çîroka dibêje, kalkê min jî me pir digerîne. Kurê min ji bo xwe de wiha neke, tu min xemgîn dike. Gere em herin. Were ez ê li vir bimînim. Ma tu bêriya dayika xwe nakî? Meryem tenê dayika kurê min e. Di dilê min de tenê tu heyî. Û tenê tu yê bê min î. Ez hev dikarim vê bêjim. Ez jî ji te re vîya bêjim. Heta tu ji min hez nekî ez bi te re nazewicim. Ez bimrim jî

Di fîlmekê de wiha digot, Evîn ket û xebat divê. Ez son dixwim, ji bo serkeftina vê evînê ez ê bixebitim. Lê ev ne fîlm e. Ez sond naxwazim. Tenê ji min hez bike, bes e.

Xêr e Meryem, tu çima diçî? Ma ne baştir e? Tu yê li vir kêfa xwe binerî. Gotinên wiha tûj neke. Hindik ma bo hêlin xwe bikuşta. Ma min wisa bîjta baştir bû. Her kes dibêje hêlin ji bo te xwest xwe bikujî. Meryem, beyna xwe fireh bike. Ez ê her tiştê çareser bikim. Te heta ana çi çareser kirî têviya çareser bikî? Te bi salan kurê min ji min veşart. Çavên min bi kurê min. Delalê ber dilê min neket. Tu nikar navê wî bibî. Gelo tu qet li min nafikirî? Bawer bike ez zanim rewşa te çiqas zehmet e. Lê binêr? Diyar jî naxwaze ere. Bi bielime. Xem neke. Meryem. Min jî te ji gelek xeletî kir. Lê tu suçê kurê me tune ye. Divê ew nebe qurbanê xeletiyên me. Divê ji bo xatirê wî em bêhna xwe fireh bikin. Ez ê alîkariya te bikim. Xem neke. Ez alîkariya te naxwazim. Hê gelek karê me heye. Ew kanî divê were tamîrkirin, bîr were paqijkirin, dîwar werne sewaxkirin. Ax Xalis beg ax. Xanê me wek koşk û sera bû. Te firot dem xizbî xaniyê xirabe. Me xanî nefirota, me nikariye deynê xwe bidara. Xew li me heram bibû. Baş e. Ji niha pêv baş û rehet razê. Erê, kêfa te ji vî xanî re nehat. Lê kêfa Neviyê min gelek jê re hat. Ez jî tenê beriya Neviyê xwe dikim. Wê jina kêmaqil rabo dîsa Neviyê min ji min bibe qetand. Tu sûcê jinkê tune ye. Tu kurê wê dixwazî, wê naxwazî. Ez karim neviyê xwe xwedî bikim. Diyarê me guneh e. Nabe em wij dayika wî veqetînin. Eger te hinekê alîkarî kiribûa, wan terka me nedida û nediçûn. Wa! Ma te dixwaz Meryem xan li vir bima? Wê demê baştir bû ne? Hêlîn dîsa bixwaze xwe bikuje em ê xweliya kîja gundîn serê xwe kin? Wê demê wê xortê her du malbatan bibin dijminê hev. Xwedê dawiya me xirab neke. Subhanallah! Devê xwe li xêrê veke xanim. Ji xwe em û ew li hev tên. Em dibine mirovê hev. Heta ev jin hebe, aramî zarokiyê min re tune. Xwe dê kir ew çûn. Lê ez tenê bêriya Neviyê xwe dikim. Kalo! Bêre! O! Neviyê min hatiye, şikir ji Xwedê re. Ka were kurê min, were, were. Wes qurban o, wes bi qurbana axa nika bû min. Û neviyê min e lo. Tu bi xêr hatî kurê min. Her kurê min em herim mane. Baran. Hawere kurê min.

Ji bo Xwedê te ziravê meqetan. Carekî din tiştê wiha neke, kezeba min şewitî. Zanim ez babo. Keça min, qet merak neke. Wê bavê te her tişt hel bike. Sara, keça min. A babo. Hêlîn. Ji rêya dû re hatiye vêga birçîye. Li malê hazirî çi hebe jê re bîne keçan. Dibe. Beyê diyar xwarin xwar? Baya ez hazir dikim jê re dibim keko tu meraq neke. Sabî. Tu dibêne ne diya wî nikare xwarinekê jî bidê. Xanim li jinkê neheqîneke. Xwedêyo, xwedêyo tu çêke. Hûn hemî alîkariya wê dikin. Ji xwe sûcdar ez im, ne kes e. Temam xanim. Dirêj neke. Kurê min. Hûn çî peyivî? Bavo, çi hebû ez pê re peyivî im. Wê li Sûyerekê bimînin. Ez ê ji wan re xaneyek bigirim. Hûn kengî bixwazin dikarin diyar bibînin. Tu dibînî ne xwe dê nehiştê. Dê carê jî nê vî em kir mehne û neçû Stenbûlê. Bela ye bela. Xanim, ne sar li te tê ne germ li te tê. Jinik çû tu hêrs bûyî, hat dîsa tu hêrs bûyî. Erê erê, mala min e. Ji xwe ez dixwazim here. Bila nê vî em bê hewlew here. Bey wisa nebije. Dilê meriv bi diyar diçewite. Heyfo berxikê min. Hema wê xanimê biparêze kurê min temam. Efen ji te re. Dayê, ez naxwazim êdî kurê min ê çêbikşîne. Ji bo xwedî tu jî bêhna xwe fireh bike û bielime. Ew ê êdî li vî bajarî bimîne. Ê, Hêlîn bixwaze carda xwe bikuje em ê çi xwe li yê serê xwe kin? Ha, vê carê te rast got. Kurê min, tu carî dilê Hêlîn nehêle. Xaya te bila jê hebe. Eger carekê dî tiştekê wisa bike, em ê rezîl û riswa bibin. Ez zanim bavo. Ez zanim. Kurê min. Te têne xwarin te dest bi lêstikê kir. Nabe. Na, mixar. Mete, binêre bavê min ji min re Almanya aniye. Oh, çiqas şêrîn e mînetke canê min. Divê ez ji vê malê herim. Çiya cireti heye Meryem? Tu yê bi ku de here? Her kes wek dijminê xwe li min dinere. Tu jî mîna navê xwe zanib ku ev ne rast e.

Dema ku Baran ji malê derket ji te re tiştekî negot? Na bava. Qey sibê zû derket min jî nedît. Halla halla. Ev çok ku. Muşi can be. Kurem Türk'ü mü ay? Min ji bo Meryem xaniyek peyda kir. Maşelle kurê min. Jinekê do got, Te îro got ser çavan û tu çû xanî girt. Wela aferin ji kurê min. Ma min tije xerab kir dayê. Tu kengê bixwazî tê herê neviyê xwe bibînî. Divê rojekê zûtir em dest bi heziriya dawetê bikin. Bi bêhna fire babo. Bi bêhna fire. Ma wiha dibe kurê min. Milba me zilan sozekî daye. Bê rojekê zûtir Ez û Bişar axa em bipeyvin roja dawetê kêş bike. Hêlîn naxwaze niha bizewce bavo. Subhanallah! Keçikê ji boy te xwe avête mirinê. Ê niha dawa çi dike? Bavo! Bavo çi? Bavo çi? Vî karê lêviya min bêli. Ez ê hel bikim. Ê baş e, ser çavan. Em dîsa naçin xwazgiriyê ne. Gayê hêdî. Bi Meryem bibîze. Hema dibîze bila bibîze. Xema min e. Ma ez ê li mala xwe jî bi pistînî bipeyivim. Heyran, hûn çiqas ewqas dirêj dikin? Xwezgîniya çi? Ji xwe carekê me em çûbûn me keçikê xwestibû, hewan jî dabû me. Em ê herin roja dawetê kifş bikin. Xwedê bike vê carê tevliheviyek dernekeve. Tevliheviya çi? Halê çi? Gulistan xanim. Qet nebe pişt ku Meryem çû mala xwe em dest pê bikin. Yek rojek jî sebra min nemaye. Wey ez bi qurbana te bim. Te baş kir Xalid bêg. Jixwe ku ne ez bim.

Şükür ji Xwedayê min ê mezin re. Êşa kezebê nîşanî min neda. Te bi sax û bi selametî anî mala te keşan. Ji xwe em ji dêmariyê ne. Şirîna min tu xemgîn nebe. Bira kureke me çê bibe ez ê ji şer jê kim. Layê min Xwedê Teala carekî din te ji welatê te, ji mala te, ji nas û dostê te dûr nexîne layê min. Sara keçan. Kerem kebaba. Parçekî goşt ji mala xalit re ewê dijî ji feqîr fuqara re bişîne. Ser çava baba. Baba tu rewşê zane. Gerek îsal em bişînin ji Kobanê re jî. Alê bişer şand goştê qurbanê. Xwedê te bihêle xorto.

Xwedê qebûl bike xorto. Ma ta ava xaltikê. Xwişka berfîn li mal e? Erê, xêr e. Tu çima dipirsî? Ne ji bo tiştek. Xatirê te. Oxir be. Bişar axa goştê qurbanê şandîye. Qey perê me tune em goşt ji xwe re bikirin. Tu dibînî piştî ku me xaniyê xwe firot çî têne serê me. Berfîn, keça min. Ji te vî goştî têxe dolabê. Kurê Hisoyê pozrê ji te pirsî. Li min pirsî çima tiştek got? Na keça min tiştekî negot. Xwedê hizke em vê dawetê çêkin. Paşê em ê jî qurbanekî şer jê bikin, ji wan re jî goşt bişeyin.

Me te nedayê? Min dayê, li min vegerand. Ya serhişka ev keçik, serhişka. Niza kê hatiyê? Keke Serhat, dev nameyan berde, dem dema înternetê yî. Înternet?

Çi sûce çîçekayî? Te çima em paş dibe gelo? Gava tu çi bi xwe re bibe? Bi leş te re bibe bîranîn. Yaw ez bi derekê di naçim berfî xanim. Ka em hinek bipeybin. Em derdê dilê xwe ji hev re dojin. Karê. Ya star çi karê te ye? Ji te re çi? Ha? Ma qey ez ê hesab bidim te. Me divê îşev em wêrine mêvaniya we li ser mesela vê dawetê em bişêwirin. Mêvan mêvanê Xwedê ne. Ser sera û ser çave kerem kin. Ê dê baş e. Xatirê te. Merwan! Şêrîna min, îşter şêranî anî. Ev xaniya kê ye? Min vir ji bo te kirê kir. Heke kêfa te ji vir re were, tu û diyar li vir bicî bibin. Bavû, ma ev der mala me ye. Ma amêl bi vir bimîn. Ma mala telkê xwe namîn. Ma amê giştik li vir bimî. Super! Bisekine kurê min, bisekine.

Dîsa jina xwazin. Wan tiştan nefikre Meryem. Te hetana çi çareser kirî têbiya çareser bikî. An hajî hatî dibêje ez ê çareser bikim. Bavo te gazî min kiriye. Kurê min rûnê. Serkar hineke em xeber din kurê. Bavê ez nizanim amêjî. Amosê? Amos na çi?

Te were kurê min, kurê bavê xwe. Ez ê tiştekî nîşanî te bidim. Ev çi ye bavo? Çawa ye? Kêfa te jêr hat? Ev çi ye bavo? Ev der ofîsa te ye kurê min. Mirza jî alîkarê te ye. Çi kêm masî be Wê alîkariya te bike. Alîkariyê çi? Tu midûrê virayî. Heke Mîrza ku bi kare vî karî bike, tu sed carî dikarî bikî. Bavo sed car em ser vê meseleyê peyivîn. Ev kar ne li gorî min e. Bila Mîrza were ser karê xwe rûne bavo. Çi xwe wê bibe alîkariyê te? Bavo, mala te ava. Lê ez naxwazim. Kurê min, ez te fêm dikim. Tu zû de ji van de re dûr ketî. Lê tu yekî jîr û zana yî. Tê pêk bînî. Ji xwe karekî me heye û besî min e bavo. Bi salan ez benda te mam dikurîm. Min digot wê kurê min were wê bibe piştek ji min re. Îlka binê tu çi dikî? Mervan. Hı. Tu ji bo kurekî me çê bibe şêranî mêranî tîne. Tobe. Xwedê çi bike qismetê me bila ev be. Keçi kur ferq nake yani. Niha tu nabêjî îlla kurik be ne? Ez qet bawer nakim. Jixwe kes ji min bawer nake. Di serî de ji bavê te. Tu jî li hemberê bavê min dilsar î. Tu dibêjî qey ev xerîb e. Erê, tî nizanibe vê bêje qey bavê te dinya xera kiriye. Ew jî dilsar e. Tuxwa bavê min dike wek hev. Bavê min Bişar beg e. Mal mezin e. Eşîr e. Wa! Ew eşîr e, ez jî ji eşika dîn im ne wisa sar e. Ez jî Parezer Merwan im. Ziman dirêjîya neke Merwan. Bavê min sibe cihê xwe, kar û barê xwe ji kê re bihêle? Ma kî heye? Tenê tu heyî. Tu jî bêfire bi li hember a wî. Sara dîn ne belê tu jî. Ba kurê vî heye, biraziyê vî Mîrza heye. Ka vê kengî dora min were. Tu jî zanî, dinya alem jî zane kêfa kêkê min ê Serhat ji van karan re nayê. Baş e, lê Mîrza? Mîrza biraziya wî yê Merwan. Ez keça wî me. Sara bavê te gunahê xwe jî nade min. Wê helbet bibe. Tu hinekî rûken be dawî hêsan e. Bine êvarê apê Xalit tê. Wê li ser karê dawetê bipeyivin. Berîkî zawayê nû were têkevin nav kar. Alîkarî bike. Wa. Kurê min. Bi kulafirotinê mirov dikare xwe xwedî bike. Siba du siba tê bizewicî bî xwedî jin, xwedî zaro ma bêkar dibe? Karê min pir baş bavo. Mala te ava lê ez naxwazim bavo. Min qerara xwe dayî. Kurekî min eye. Ew jî tu yî. Tu ji xwîna min î. Ez vê kar û barê ez teslîmê kî bikim? Kî li wê otelê binêre kurê min? Mîrza, Ew jî ne ji xwîna te ye bavo. Biraziyê te ye. Kurê min, ma tu Mîrza yek in? Bavo, helbet em yek in. Em birakê hev du ne, em ji xwînekê ne. Mîrza, Ji bo dilê te şad bike, çiç destê wî tê dike bavo. Tu neheqiyê li Mîrza dike.

Ka kê got ye zî qehwe vexwim? Ma tu alim î? Tu dişibî qehwe vexwaran? Na, tu şaşî. Ez çay dixwazim. Tamam çay bînin. Ez dibêjim qeyrevetiya te baş derbas nebûye. Subhanallah. Tu çima hema her tiştî texmîn dikî? Te xêr e? Tamam ez çay tînim. Xwedeyo tu çêke. Yek ji yekî xerabtir e. Çawa min jî teze ha, pir xweş e. Lê zelal e. Tu bajarî, min got qey tu çawa zelal vexwî. Tu çima ji bedela min qerara didî? Ha ewlad? Ma min ji te ra got bila zelal be. Gelo tu mamoste yî? Ev ji ku derket? Di vê emrê de kî ji min ra bece kurê min, ez bawer me ev mamoste ye. Ka bêje alimi qehwexanê. Li van de re otelekî nêzîkê ye? Erê heye. Baş e xorto. Ka ji min re bêje li ku ye? Ya tu qet meraq neke. Tu bi rehetî çêya xwe vexwe ez jî te bibim. Nûşjan be. Boka sirat li ku ye? Me pê re xeber da hinek karê wî heye. Piştî karê xwe biqedîne û were vir be midûr. Ji îro pê de jî midûrê vir ew e. Tamam bû serçavê min. Binêre birazî. Ez tu xeletî kite nebê.

Ez dixwazim bi midirê we re bipeyivim. Gelo piskirêkeke ye? Erê gelo, piskirêkeke ye. Lê ti eleqedar nake. Kefa xanim efendî ji odê re natî. Ve çima odaya kral nîşane xanimê neda? Bê kêfa wî jê re biata. Min ne ku ez dixwazim mudirê we bibînim. Dev ji mudir berde. Yekî bera dayê. Ma tu karê te tune? Heye. Gelek karê min heye. Baş e. Qedere karê xwe bike. Xebera xêrî jî diçe min e. Xebera xerab jî. Kîjanî bêjim? Xwedeyo tu çêke. Baş e. Ez xebera xerab bêjim. Li Siwerekê ji vê otelê, otelê baştir tune. Xebera xêrê jî tu hazirî ne wisa. Erê, midurê vê otelê ez im. Xwedê neke. Mixabin, xwedê kir. Kerem ke baba. Kurê min tu li ku yî? Li kafeyê me. Min ji Bişar axa re gotiye em ê êvarê erne mala wan. Dereng nemîne. Tamam baba. Ser çavan. Ez nikarim zêde wî otela beredayî bimînim. Divê sixaniyekî peyda bikim. Bila moble lî be. Çibe çibe? Carek din bêje. Moble. Wele ez nizanim xaniyê wisa li wir heye yan na. Xaniyê me giş normal in. Bê tu zanî moblelî çi ye? Yanî bila xanî bi eşya be. Bila ne vala be. He, di serî de wa bêje. Xaniyê bi eşya li vir tune. Kê diçe eşyaya xwe jî dibe. Te xem nake.

û mamosteya jîxaniyek peyda kir. Divê ev bibe. Heh, mobile lîlo. Zanî çi ye? Zanim zanim. Lê mamoste xaneyê bi eşya gelekî zehmet e. Lale. Meryem. Ev serî çend sal e me hevdû nedîtiye. Dayka tu çawa yî? Spas baş e, tu çawa yî? Baş im, sağ be. Maşallah. Tu rê qey mamoste û hezar sala li vir e. Kê dibîne nas dike. Lale, min îro xaniyek nerî. Heke tu jî bixwaze em bi hev re bigirin. Spas. Lê ez naxwazim me hetiyê bidim te. Na, ji bo me jî baş e. Elîn, ez ê ji niha li te bigeriya min. Tu kî, Baran? Li kafeyê me. Kî li cem te heye? Na, kes tune. Ez berçî me. Here cem dayika xwe bira xwarina te bidê te. Baran tu çi dikî? Kî heye li vire? Diyar li vire. Tu çima dipirsî? Em ê dû re bipeyivin. Ne em niha bipeyivin. Gava karê te xilas bû bigere Baran. Heke ku xilas bibe. Hêlîn! Hêlîn guhdarî bike! Hêle Mîrza, tu li çi dinêrî? Tu bi xêr hatî Baran. Qet tiştekî nebêj. Ez gelekî fikirî bûm. Min xeletiyê xwe fehm kir. Ez dixwazim jina û pêve em bi min dost bêjin. Tu dîsa çi fêrbaziyan de fikirî? Na na Baran. Ez ji xewa giran şiyar bûm. Hişê min hatine serê min. Jina û pêve qet zirara min nagihîje te. Xwedê bike tu rast dibêjî. Hadê were em çayê dostanê vexwin. Ev derceyê min e. Ma tu yê li vir çayê bidî min? Eyb e. Derc eybê berde. Ji nav pêve em ê bi hev re bikenin û em ê bi hev re bigirîn. Kend tiştekî baş e. Tu jî bikene. Kerem ke. Xaniyek mezin e. Ez kurê min û tu bimînin. Ma mêrê te? Mêrê te bi we re namîne. Ne mêrê min e. Me hevdu berda. Ez li ber we ketim. Pir sal derbas bû, xem neke. Hûn tiştek dixwazin? Nere mo mala te ava. Ez diçim ku ev camê derdikeve hemberê min. Sîverek cihek biçûk e. Kes nikare ji kesî bireve.

Otêla me hezar stêrk e. Çawa hezar stêrk? Belê belê, ecêb mayî nemîne mamoste. Bila êvar têkeve erdê, bila şev siwereke bikbêje û ê demê dekeve ser otêlê. Binêre otêla me çend stêrk in. Ez bi kurtasî bêjim, kêfa min ji odê ra nehat. Bawer nakim ez zû ri bimînim. Welay weke din çareyek de tune. Hey mala min e. Bayê mixanî peyda kir û hevala min ya malê jî heye. Wele jinik bela ye. Meryem, hadi em herin xanîkê xwe binêrin. Baş e em herin. Ka her tişt hazir e. Dezûlez bikin. Beyna fireh bavo, her tişt hazir e. Heta êvarê xwedê mezin e. Xwedê mezin e keça min, lê hûn bila zikin we tiştî hazir nekiriye. Apo, Sara ducaniye, bila zêde neweste. Mala min ê Merwan efendî. Reba tu çêke ye? Lazimî hebe ez ê bikim. Fêdî nakim. Ya hûn çi dikin? Bi sekinên hêrs nebin bavo. Em ê bi hev re bikin. Kahilînê. Oda xwe yê xanim. Binêr dilê Hêlînê neşkîn. Wallah billah hûn dilê wî bişkîn. Viya baş fêhm bî. Kame çi gotî bavo? Tobe tobe. Apê Vişar, Sara jî ducanî ye. Divê ev jî xemgîn nebe. Yek ji yekî quretir e. Bavo, Mervan rast dibêje. Sara ducanî ye û divê em wê aciz nekin. Tu jî şîreta li min nekir. Rabe karê xwe binêr.

Mala min e. Çawa ji bo çi? Wextê mêvan werin? Bila werin. Ev çi gotine hêlên? Ne ji bo min tên ha, ji bo te tên. Wê li ser karê dawetê bipeyivin. Ma min got ez ê bi zewicim. Na. Zimandirêjiyaneke ha, bira denk nere bavê min. Dayê. Bes e wele te me gêj kir. Ji xwe tigê ji keça min xem neke. Wê bê dayê tu meraq neke. Na keça min î jina. Heta ev jin li vir be em tu xêrê ji xwe nabînin. Gulîstan êdî bes e. Ma derewa Xalid bêk he? Ka tu bêje. Berfîn, keça min xwe hazir ke tu jî were. Ey bava ez neyme çêtir be. Wî xwelî serê min be. Tu çawa nayê keça min? Ê ez li mal bimînim? Madem xwişka min na ez werim. Na. Tu li mal be dersê xwe xebite. Yo min zû de dersa xwe xelas kiriye bavo. Ho lolo te got û min jî bawer kir. Berfîn keça min. Nalê tu ji we re. Bila xel me şaş fêm neke. Bavo. Çi bavo bavo? Dirêj neke. De hadi.

Vay hatina. Zu, de hadi. Şagirt, ha şagirt. Divê tu ji niha pê ve ji min re bêjî oste. Xêr e, ji bo çi avazê defs? Şagirt, karê daweta kekê min û Baran û xwişka Êlîn hel bikin. Tu ji ku zanî? Ê belkî keçikê nedan. Çawa nadin şagirtên nezan? Naçin ji bo xwezgînî, diçin ji bo dema dawetê diyar bikin. Malmîrato, karê apê xalit û apê bi şerbelî nabe. Kes nizane wê dawiyê çawa be. Bi qurbana Xwedê me. Ma şam dûr e, nîşan jî dûr e awazo.

Ez bawer im hûn jî baş in. Baş baş. Baş im. Baş im. Êê, madem ku her kes baş e, Bişar axa, êdî em werne ser mesela xwe. Baba. Bi ku ve diçî Bişar axa? Bi destûra te ez ê vêgewerim. Ê êdî jî êdî havîn jî qediya hewa jî serr bû.

Keçan, tu çima nayê xwarê? Mêvan hatine. Ez naxwazim werim baba. Eybe keçan, ji bo roja davetê hatine. Qîzan. Baba, ez naxwazim bizewicim. Çi? Keçan, Şerm e qîza min. Ez zanim dilê te ji baran maye, ji no ma tu wiha dikî? Bavo ez naxwazim bi baran re bizewicim. Dev ji min berdin. Diyar, Diyar, kurê min hate ez fedînim ciyê te. Na, ez naxwazim biazim. Ez te xeyî dînim. Wiha neke kurê min, tu min xemgîn dikî. Heta bavê min e ez ranazim. Ez ranazî tu mezin nabî ha. Cuha naxwazim mezin bim. Em mezin ser tûzaxa nasekin. Diyar kurê min binere. Xo ka tu lale dibê ji Diyar xortekî pir baqil e. Erê wele Diyar xortekî jîr û zana ye. Binere wê nahere nav ciyê xwe. Na ez qet naçim. Heta bajêr ne ez ranazim. Êdî ez xwarin jî naxwim. Hema bila ez bimrim hûn jî ji min xwarin.

Babo tu baş î? Ez av bînim babo. Te xêr e Bişar axa. Gelo tiştekî bû. Hey tu nizane em ji bo çi hatine mala te. Ji bo çi hat? Ji bo şevberkê û nehatine mala me. Şêf Borka çî bi şer a. Bi henekê xwe me dikî. Xalid Beg, hinek aram be. Bêhna xwe fire bike. Xwe me keçê xwestibû we jî dabû me. Em hatine ku roja davetê kir. Xalid Beg. Bi şerdek belkî xwe giran dike, belkî şerta bide ber me. Ka em lê guhdar bikin. Çi şerd û şûrtê wana bî ser serê me, ser çavê me. Çiqas ji kurê xwe re çi lazim be ez texsîr nakim. Ti şerd û şûrtê me tune ye. Em ê hinekî bifikirin Di paşê em ê xeberê bidin. Em ê bifikirin yanî çi ye Bişar? Tu henekê xwe bi me dikî? Ji xwe me keçê xwestibû te jî dabû me. Fikra çi? Keç keça min e. Belkî min fikirê xwe guhertibe. Ma nabe? Nabe Bişar nabe. Hayê te ji te ye ka tu çi dibêjî. Qem zarokên tu me dixapînîn. Keç keça min e. Dilê min naxwaze bidime te. Ez keça xwe. Çawa tu nadî? Tu çawa nadî? Çawa nadî?